pazvesa tv wanakirwa sati pekomenti madrama mavideos ama mwana ka hona ka ikwe zvine zvikisimusi yasvika saka handizive kuti muri kuda dhadha here muri kuda pikoko here kana kuti muri da chii chaizvo mbudzi kana mombe chaiyo chaiyo azvinotoda kari kambudzi kambudzi ka atombokokorodza vanhu vese handiti tinoda kuapa mainvitation card anenge asina auye ehe anenge asina auye nekuti ka pachichati mbudzi ka tichatenga kana huku dzakachipa uko ee kandi ndizvozvo ka tonyatsokuita kapini pati kedu panapa wazviona kamati aiwa zvinoda mbofara sezvo uri kuonawo ka zvinhu zvangu zvisina kutimirira mushe mara ichengetwa zinochengeta munhu waona manje inini manje ka pandiri kushanda ko ndiri kuvatora ende vari kungoshanda vachingoshanda vachingoshanda ah ko tingaitewo sei vanhu tarisaonoshanda e eh, ndiri kungovashandisa vachingoshanda ah. asanzwa pamari dzawo iwe hausi kuona mari iye yandakabva nayo kunotoni eh. hapana kana munhu wandakapa mari kapaya saka ndoyatiri kungodya ikungodya ukamenamenoi iko zvinozi pane zvatakatopedza kutogadzirisa zvekuti ndikadai ndakatotora mari nezuro handiti saka nhasi ndotoenda nonitora mari hapana kana munhu wandinotombopa saka havazi vachinetsa aiwa hapana chinonetsa iwe hapana chinotombonetsa chedu kudya chete chedu kudya chete hapana auya aita zvekutamba itimu remusombo dhiyaka kungompoka mari kemusombo enda unonomwa ikoko sononoperera iko ah, akatenga chiye anzi munochiti chii chibhodhoro chihombe eh, chavo chimubhodhoro kachiye chekwagresi ah, chiye ah, chiziya madhora here chiye chedhora kaunenge wato right ukamuvharawo kana neka 5 dollars achauya hambouya one week achimwa musombo ko tingaite seichristmas tichidaidzira zvedu zvatinoda eh, mafaro ega ega
tichidya tingaite sei aiwa eh?
kuti ngadii aiwa ndizvozvo ka vanofanira kumboshanda nekuti sitakamboshandiswawo yangu yayeduwo manje yekuashandisa tichinzi iwe ita zvakati iwe ita zvakati tichingofondoka pasina kana chinobuda aichokwadi chaito mudzimai wangu aichokwadi ndo zvatiri kuda kutogadzirisa mudzimai wangu aona kuti pakadiiko ipapa aiwa iko zvinezvika tiri kuda kuburitsa ziredio

regai mbodzika kudhaza uko o ah, muchazondiona henyu bhoo zvekuti eh, handiitika eh, aiwa ka one bhoo ndokuona

Apana uzandada kuti ndikati chacha ndobuta marani fast fast. Hatisingapedze nguva baka. Kumdara uyo haufa. Atoripo padeni izvo ndatomara kuchikora mabanda. Izvo branda izvo zvi. Yes. Mari yedu.
Kana mumtipa kuti pane gate. Aiwa tikapazina ndatomumuratidza. Ande kumaredo. Mari yedu takashanda isu akomana. Mukuna basa takabva pa concrete. kusvika pakuvaka pese kuzigebe ah, rakaipa mandoriti atasvika unye yekuruma uchifuridzira adiswida ah, munhu ngapuwe mariasamdiana akamubhondora hamuna kunyarara
iyo ndichitodawo mari yangu here
asi rira mari ndiya tese takashanda chaizvo here Nei?
Ah, ndoka vakomana tukomana tuye twandakashandisa. Handipo, uri kuzinzwa here mudzimai? Unongoti foni yapinda izve so. muchingodai so vabva vatotera kune foni vatodaidzirwa zvinhu zviri very emergency wazvinzwa here munyatsohwanda imba imomo pakanyatsohwandika usataure kana andombotauri mwana akauya mutsindidze orit ndomuudza ndomuudza eh kaenda kupuka kamwana kanobva kaonekwa kachibva kukonokotaura yakun yakun pakaya vanhu tsvaga dhedhi wako ita dhedhi avapo vangobuda vafonerwa ndizi eh. usatombotaura kuti vanga varipo pano izvezvi zvakaoma zvataitirwa dhedhi wako ina notamba eh, vakangouya chete ita dhedhi avapo hunge wakubvunza futi aikunazongorotomoka oh. wazoona iwe ndinoda kuita zvinhu asi toona ta rishuwa shuwa twamoni singa cheuni chichatirane mukadzi wake nditori samwe apa eh, asaka aripo ah.

Hapana baba nambomira mushe takutorai vanhu vava varume vesawa rapo vakashanda vakashanda ani kuzizoera mai varuda mari dzavo
kuneni kana kuti kune murume wangu murume wenyu mari kudzi aripo pana uyo wati wamona yowe yowe yowe amai eh, amai ka eh, mukaona varume vesarapa Vakashanda muri kuzvinzwa mai. Kuneni here?
Ame muri kunyasonzwisisa. Kumurume wenyu.
Eh, Ndiwa munoonana naye kana ndati hapo. Iba mai msade unyepedzera ngware. Kuda mari yedu pana apa. Kuda kutamba neseri. Ira ayo man. Ayo simama uti mimi.
Muri ndo muna kagara pa watu wa. Eh, akagara.
Zvikuda vafonerwa vafonerwa ka. Atoona. Azvichashanda. Eh?